Yoo yɛ atiefo adɔfo ɔbɛn CTV kyia kyia mo nyinaa nyame nhyira mo sɛ wo sɔskrabo na wode wo kɔmɛntee ba na wo like ma me yɛ wɔ facebook nyinaa wo deɛ facebook no yɛ mayɛ no sintia mo ako wo rehwɛ me wɔ hɔ a facebook yɛ sintia mo ako ɛna ɔbɛn CTV sosososo sɛ wo so rehwɛ me a ɛyɛ ɔbɛn CTV wo kɔ hɔ nom a wo bɔ ɔbɛn CTV ɛbɛyi aba facebook deɛ me de sintia mo ako na me de wɔ hɔ yɛ kyia mo nyinaa me number yɛ 646 399 9255. six four six three nine nine nine two five five nyame nhyira wo sɛ daa ne daa wo subscribe ma me wo subscribe ma me a yɛde mo to ma wobɛhu na aba wɔ ayi no so na ɛsɛ wo da mu ara no nyame nka obiara ho sɛ mo agye mmerɛ na daa ne daa mo tie me ɛnɛ deɛ nkɔmɔ aba ɛnɛ deɛ asɛm aba kyɛɛ kuro yi o eti mafa me papa pɛne mu bi sɛ asɛm na aba no yɛ mpanyinfoɔ asɛm eti wɔn mmara na mene ne mmienu yɛn to ato adwene yɛn nwie no nɛs nipa koro ɔde n'asɛm ba nɛs n'akoma ayɛ dɛ atɔ ne yam Mpanyimfo asɛm nti na manya me papa panin mu a me ne no wɔ hanom a kyɛ sɛ me ne no reba abɛtwetwe nkɔmmɔ, yɛde bɛhyehyɛ so na made pɔnte pɔnte bi awurawura mu na ɔno nso akyerɛ n'adwene. Nanso yɛanwie no, me papa panin mu bi na ɔde bɛtoo m'anim, ɔyɛ sɔfo na ɔde bɛtoo m'anim sɛ ɔse ɔne ne yere na ɛteɛ. Waware abaayewa, ɔno wɔ bɛyɛ sixty years ɛna abaayewa no nso wɔ bɛyɛ thirty years ɛna ɔne no te, wayɛ ne ho adeɛ, ɔne no te. Na da biara ɔbɛba fie a obegye ɔbaa no hɔ abɛkɔ asɔre, ɔba na ɔbaa no resu, nanso ɔbaa no anim nyɛ no fɛ, asɛ deɛ wɔyɛ no, wɔnte ase, obisa no sɛ wɔnka hwee. Efisɛ ɔware ɔbaa yi de no baa fie hɔ, kyerɛ sɛ, anigyeɛ deɛ, ɛm sɛ ɔbaa no, ɔhwɛ a ɛm sɛ ɔnni anigyeɛ saa. Obisa no sɛ biribi ha no so a, ɔse biribi nha no. Ɔne no kɔ fi, asɔre ba so na ɔba fie so a na ayɛ ntɔkwa. Wɔdwen ho a wɔnte aseɛ. Nti wei na da koro deɛ, ɔno deɛ wɔgya no hɔ, wɔkɔ sɛ agya, wɔkɔ asɔre aba. Na wɔsee da koro bisaa no sɛ, na adɛn nti na wobaa fie ha? W'anim nteɛ yi, da bi ara soam na ɔsee, me deɛ awale na mewale no, mepɛ sɛ megyaa m'ani nyɛ ho. Na wɔsɛ, ei, awale a yɛawale awie a yɛayɛ biribiara awie a, me ne wo ware deɛ, deɛ nti na w'ani nyɛ ho? Ɔsɛ, m'ani nyɛ ho, awale no,

Enti wɔse mo daabi o saa deɛ two minutes two minutes sɛ wɔntumi nyɛ no ten minutes ne fifteen minutes deɛ a ɛneɛ two minutes awale deɛ wɔntumi ɛna ɔse wakorɔkorɔ ɔbaa no asɛ ɛneɛ ɔbɛhwɛ bi ɔbɛhwɛ no wapɛ biribi ayɛ afei deɛ ɔkɔ asɔre baeɛ a nwummerɛ ɔbaeɛ a ne nkɔlaa na wɔde ne n'akyi no a wɔtete wɔn sɛ asɔfodie no baako sɛ ne yere nso a ɛne suhum sa wɔn a ne yere ni ɛneɛ sɛ apeepeɛ ɛneɛ kyɛ sɛ wɔgye ho kyɛ sɛ wɔsepɛ ne ho kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛne ɔde abɛto m'anim sɛ a adeɛ a ɔbaa no ayɛ no ni Ɔyɛ sɔfo, wonhu nea ɔnyɛ no ho. Wabɛto so. Nti atie fam na mu, na kyɛ sɛ yɛnwie no na akoma atɔ yɛn. Agya, mepakyɛ wo ho te sɛn? Nyame adom. Biribiara bɔ hɔ deɛ? Nyame adom. Mepakyɛ wo oo, yɛka sɛ Agya Fosu a, Agya Fosu ne hwan? Oh, Agya Fosu yɛ obi a ɔte Bronx ha yi ara. a ɔte 168 Webster Avenue. Yoo, Agya Fosu te 168 Webster Avenue. Wohwehwɛ no yɛfrɛ no Agya Fosu, ha yi ara no, Bronx ha yi ara no ɔwɔ. Ɛne sɛ, Agya yi, ɛnnɛ mmarima mpanimfoɔ kyɛ sɛ wo type nti na mapɛ wo sɛ papa panin ho, bɛtena ase na dwumadie me ne wo nni. Ɛduru point bi a, ɛyɛ a na ayɛ sɛ mpanimfoɔ no de wɔn asɛm ma me pɛ panin mu, na wɔba. Na abaayaa so a, na mapɛ abaayaa, na sɛ deɛ nneɛma fi ara no ma na ayɛ sɛ, Yɛn nyinaa, wo nuanom, wɔatutu wɔn fo anaa yɛde adwenkyerɛ aba na ayɛ fɛ ma wo kasa a na yɛama no nkɔ soro sɛ yɛn atiefoɔ no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛte wo kasa no. Ɛne sɛn? Wo nua panin mu te sɛ ɔyɛ gyiaa ɛna wakɔfa akwadaa, thirty years, akwadaa no nso sɛbe wasoro ha kyɛ sɛ ɔwɔ wiase, papa no nso yɛ sɔfo ɛna wakɔfa akwadaa no ɔse ɔne no da a, N'ani nnye, na no onnhu so. Asɛ two minutes two minutes no, n'ani nnye ho. Na asɛ nnɛ mpanyimfo aba sɛbe moyɛ ayɛ mpanyimɔne. Asɛ moyɛ dze sikasɛm no daadaa nkwadaa nkwadaa no, kyekye wɔn wale wrɔfrɔf. Ntsi wɔn soso ba so a mososo sɛbe monntumi nnyɛ wɔn hwee no, wɔn ayɛ ase wɔn yɛ na moduadua wɔn ayɛ ase. Ɛba saa nso a, wɔayɛ saa na wɔn so yɛ a wɔntumi. Adɛn nti na mowɔ sika a, nkwadaa na ɛyɛ na motu gu wɔn so, mo sap wɔ hɔ, mo age group wɔ hɔ, mompɛ wɔn, na nkwadaa nkwadaa nketenkete no a mopɛ sɛ mogyinagyina mo ho wɔ wɔn ho no, ɛpapa? Mpakyɛw, kyerɛ sɛn? Well, deɛ ɔdi kan, mɛda ɔtiefoɔ nyinaa ase na maso mu sɛ ɔbaa CTV hɔ no, wohia waresɛm afotuo biara a wode ba hɔ a nsa bɛka. Nti mesusu sɛ obiara mmɔ mmɔden sɛ ɔbɛ subscribe ɔbaa see TV sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asɛm biara a ɛbɛba no yɛde to mu a wonim sɛ wɔn nsa bɛka na nea ɛyɛ wɔayi afiri nea ɛnyɛ no na wɔayi afiri deɛ ɛyɛ no wafa nti nea ɛdi kan a mɛka ne sɛ sɔfo mama ho due sɛ beyididie deɛ ɛɛya na mmom yɛn mpanimfoɔ no, sesei no yɛyɛ asɛ nkorɔfoɔ mma, nkwadaa a sɛ yɛbɛtumi awo wɔn no, wɔn bɛyɛ yɛn nananom, na yɛde sika repupu nkwadaa, akwadaa no mpɛ koraa na yɛde sika no mu, ɛna nnɛ nkwadaa nso aba no pɛ sika, nti wo panimu no wofi sɛ wokɔ waa no no, wosi wanya yerɛ, akwadaa no deɛ ɔno nyɛ yerɛ na ɔreba o, wɔbɛpɛ, kunu na ɔrepɛ, sika na wɔwɔ no a wɔtete ma no deɛ no. ɛno nti nti wode sika no ma no no ɛwɔ sɛ ɔhu sɛ wɔde kɔma kokeefoɔ ne tramɔfoɔ no ne yɛahyehyɛ ne yɛayɛ no sukuu nsawa mu a n'ani bɛgyeɛ nti mesrɛ kɔnkorafoɔ no sɛ meka ho mom yɛ ne yɛ lame ne yɛ mpeɛ so ne yɛ deɛ na agya yɛayɛ anuanom ɛne yɛ agya yɛ nkɔ mma ɛno ara sɛ wopɛ kɔmpaane ho na ɔsi deɛ na mmom sɛ mmaa yɛ ayɛ aba no deɛ wode sika ɛkɔ yɛ ɔbɛgye adi Na mmom wo so w'ani nnye, na woanhwɛ yɛn so koraa na wobɛma wɔanya pressure. Seesei ara sɔfo bi sei, minnye sɛ wobetumi koraa da. Agya, ma mmerɛ mu kakra. Ɛne sɛ, na sɔfo, asesɔfo a wowɔ nyini a woadi yɛ bɛyɛ sixty, ɔbaa no so wɔ thirty no, na wo sɔfo, saa tam yi a wowɔ wo mma mpanyimfoɔ o, akwadaa yi koraa a woakɔfa no, sɛbe obi a ɔne wo ba bɛyɛ pɛ, ɛne ɔno nso wasoro. Nkwadaa no a yɛ a na wɔma wɔwɔ abɔnten na mohu wɔn no, ebiara sorosoro, efa sorosoro. Enti wo ba no a wodidi asiam no, wobɛsorosoro no anaa anaasɛ wobɛgyinagyina no na n'ani nnye ho a, Woantena ase sɛ tra, wayɛ sɔfo yere nti no, waka akyerɛ wo sɛ sɔfo, saa nna no a wo ne me da no wodwoodwoo ma yɛase, deɛ no wontumi nnim yie. Afei nso so woasa woreteetee me bi sɛ two minutes yɔɔ no aba, afei ɔse ɔmea nka sɔfo no sɛ nkorodoo wɔ no so, nti wɔmfa no saa no wabɔ ne ho mmɔden paa. Na sɛbi, papa wonim sɛ nkorodoo wɔ wo so a, wokɔfa akwadaa saa yɛdɛn? Nea mɛka ne sɛ yɛn mpanimfoɔ no bi wɔ hɔ a wɔyɛ adwamanfo. sɛ wɔwɔ ye a na yere betumi awo akwadaa no mprenu. Nso no, ɛnam sɛ akwadaa yɛ ɛɛ wɔyɛ mpanin nsɛm a wɔyɛ no ho sɛ panin na panin no ho no wawosowoso ne to no na panin mmɔne no hwɛ bio panin mmɔne ohun sɛ akwadaa no wosowoso a akwadaa wɔ deɛ nyɛ na nka mepɛ ebi koraa na akwadaa no fɛre fie akyi wɔyɛ no wɔgya asafo ato na nafa brɛ no wɔfa kɔma no na wɔde sika apuapua akwadaa no wɔbaa so deɛ ohun sika a wɔbɛgye. na wayɛ na afei wɔne no retwetwe mpena. Mpena no a wɔne no retwe no, saa two minutes no saa time no akwadaa no wɔmmae efisɛ wɔgye wo sika no wɔde kɔma tramɔfoɔ no a wɔbɛtwini sawam sawam sawam suhum Agya ma sawam mmra no. mu kakra. Ɛnyɛ tramɔfoɔ asɛm. Nti Ɛkyɛ sɛ no- tie tie ma mmra mu kakra. Deɛ ɛte a ɛha me ne sɛ wonim sɛ wo sɛbe woayɛ mmerɛ. Wo ho no akɔ fam. Wo age no a wowɔ no woanyini. Ɛna akwadaa nso wokɔfa nso ɔyɛ abaayɛ a wɔnwo da. Enti woannwene ho sɛ w'age ne wɔ so, wonnya ahoɔden da bi a wobɛtumi de apem saa akwadaa no. Wɔn nso afei na wɔasi so a wɔbɛpɛ obi ama no apem no ama n'ani agye. Ɛnna nso deɛ obi dwoodwoo ayɛ ase na ɔde edie wɔ wamma wo ho amma anaasɛ wamma no anyɛ wo da, ɛyɛ ya paa hwɛ kɔ a bɛtwa nipa no ani so. Na wabɛgye wo atom pam na wagyinegyene na wasorosoro wo. Wontumi nyɛ hwee kɔka wo sɛ two minutes meyɛ adeɛ. Wɔ sɛ wopɛ fifteen minutes anaa ten ten minutes bi. Na wo deɛ wo sɛn soa two minutes wo se me nkoa aba mayɛ ase bɔ no takum takum nti no masɔre na nea wo a wo nim sɛ wo ho so ni hɔ adɛn nti na wo nfa wo tap a sɛ be wo bɛtumi akorɔ korɔ na wo kɔ fa aba ayɛ asaa na wo ma no agyene gyene hɔ. Umm aha deɛ mɛka ne sɛ sɛ be obiara ni hɔ a wɔn paa adeɛ yɛ fɛ ɛnɛ nkora no aba no wɔn mu wɔ ahoɔfɛ papapapa nti panin dwamanfoɔ no wɔhunu akora ne saa na deɛ wɔtumi yɛ no ɔde wɔn to nkyɛn. na akwadaa no anna ani bɔ ne ho nti wɔfa akwadaa no saa no a, akwadaa no so wɔka ho bi ɛfiri sɛ ne wɔfa awa na wɔkɔware wɔ anaasɛ wɔkɔyɛ wɔn adeɛ wɔn no bɛtena no anaanu anaa nansa wohu ne mmɔdemmɔ no na nam sika no ɛwɔ mu no nti no papa no de tete ma no no nti no na akwadaa no werɛ firi sɛ ɛbɛdi bɛ mfie nu mfie nnan anaasɛ mfie du kɔ no saa ahoɔden na papa no wɔ kakra no ɛntumi koraa nyɛ adwuma bio ɛnso akwadaa no hwɛ sika no anim na wagye sika no Saa two minutes no, saa time no ɔmmae. Na agya wo ahwɛ two minutes na yɛ. Two minutes no, deɛ n'ahoɔden bɛtumi no, na sɛ nkyɛ in fact sɛ ka bɛtumi deɛ at least ka wɔntumi ankɔ koraa no five minutes deɛ na nka afei so wɔkɔ no. Five minutes sa, five minutes sɛn? Wɔn ɔbaa yi a sɛbi ne ho gyagyaa ho so ne nufu gu so a nanantu ne ne to yɛ yiyi ne tɔma gu so a Kyɛ sɛ na twɛ abere mu a wɔpɛ sɛ barima de bɛwɔ mu na wɔdi no ma ne ho tɔ no, na wobɛyɛ no two minutes deɛ, two minutes deɛ sɛ ɛnyɛ fɛ sɛ woyɛ yɛ saa. Two minutes no deɛ esua. Nanso no, wohu sɛ ayɛ sɛ wɔduro ne wɔn ma. Wɔduro, wode wɔn ma, wode wɔ aduane wɔ aduane no na ɛtae na wɔatwa so, ɛtae na wɔatwa so, ɛtae. Nti mmarima yɛ wɔ stage bi akɔduru a, na wɔahoɔden no nyinaa ɛkɔ. Nti na mesusu ho sɛ, sɛ woyɛ panimu a, mmɔ nsoronneɛ sɛ Wokɔpɛ a baayɛ a, sɛ wokɔdi n'ahoɔfɛ akyi, wode wo sika rekɔyɛ. Wɔnom na akɔgu w'anom ase anaasɛ wokɔpɛ pressure bi na ama ho na woawu. Enti yɛsrɛ wɔnom ara sɛ wɔn nni Elaine sɛdeɛ medi me lane mu yi. Wɔn nni Elaine. Agyei, mahu saa. Na obi wɔ hɔ nso a, wɔse wɔhu akwadaa no, deɛ fie ɔwɔ mu nyɛ Anaa Nyame ato bɛɛma no nsa mu, ɔwɔ sika, a wahyia abaayewa a sɛbi, ebia ɔkɔ sukuu a ɔbɛtumi ayɛ, ɔbɛyɛ adwuma, Nyame adwuma de akyɛ no no. Ɛnnɛ mɛɛma aba sɛbi, asɛ moyɛ panyinmɔne, monyɛ papa nkyɛ. Moyɛ papa no a mogyina so regye mo akatua, Nyame akatua deɛ mompɛ. Mopɛ sɛ mone ɔbaa da ansa nti nkwadaa nketenkete na moatu agu wɔn so, mowɔ yerenom na moatutu agu nkwadaa nketewa so na wɔn nyanyam na wɔn de rehyɛ mo, nanso nyinsɛn mu a monim sɛ mo ho nni hɔ, mo ho adwodwo, mo ayase nyinaa abɔ, akyɛsɛ, atete ntwa, kyɛsɛ montumi ntoto mo pa. Ebɛn wohwɛ a obi a ɔnnyɛ ɔba so sikasɛm na ntsi na wɔdze nkwadaa hɔn dze abɛhyehyɛ mo ɛno so wodwen ho sɛn? Ɛno yɛn ara na yɛpɛ na ɛba saa efisɛ me kan bi koraa na panyin no wanyini na bia waware ne yere firi tete wɔn awoɔ antumi ammam nti ɔkɔnya akwadaa bi saa no a na wayɛ sɛ akwadaa no bɛwo ama no ɛnso ɔba no a wɔwo no nyɛ wo baa ɛnso nam sika nti no akwadaa no se wo ba na wɔde abɛhyɛ wo Ɛno ba saa a, akwadaa no koraa no a mobɛwo no no, ɔnni adwene papa. Ɛna nea ɛtɔ so mmienu sɛ, wonim sɛ adwene nni hɔ a na ɛnni hɔ. Na nkwadaa no nso, mede wɔn maame no nso bɛka ho. Wɔsɛ wɔreboa wo. Ɛnɛ, ɛnɛ wiase nyinaa, abarimaa o, panin o, nnɛ obiara nwo renkyɛ. Obiara, barima biara nnɛ ɔyɛ papa a, ɔpa akatua. Ɔbaa, ɔyɛ ɔpapa a, ɔpa akatua. Na mmom nyɛ ɛhɔ ara na obi a ɔbɛtumi aka. Papa no ɛsɛ ɔreboa wo. so wɔ ho wɔhwɛ wɔ sukuu obi a ofie hia wɔ hɔ wɔhwɛ wɔ sukuu kɛɛfɛ kane na mpanimfoɔ no yɛ saa sɛ ma fa me hwɛ wo na ɛnɛ deɛ ɔhwɛ wo a wɔnhwɛ wɔ firi wɔbɛpɛ bi afiri ho nti wɔbɛpɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔne ɔbɛda deɛ ɔbɛtumi anya afiri a bɛbaa no hɔ no no na wakɔ hu sɛ papa no wɔ sika na ɔkɔka sɛ maa me papa bi a manya no wɔ maa bi ɔwɔ sika o na ɔmaa me no puhyɛ no deɛ kɔ kɔ kɔ kɔ nti fa baabi no ebi a na nyɛ papa no pɛ koraa sɛ Ɔbɛware abaayaa no. Ebi a agya wɔpɛ baako bi na atɛn no wɔkɔ no baabi. Ne mu akwadaa no maame puhyi no, puhyi no, puhyi no. Kɔ wɔ sika deɛ a kɔ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ebi a wɔbɛnya bi adie. Na bi a panin nso ɛnɛ so nnipa pii nka nokorɛ. Na wɔde ayɛ sɛ wɔbɛsi dan ama wo. Ɛma maame ne papa atrɛm. Agya, ma memmra hɔ kakra. Ma memmra mu. Deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ, adɛn na papa panin mu, wo ara wonim sɛ w'ahoɔden kɔ fam. Wonim o, sɛ yɛ a na mohu, ɛnyɛ sɛ mepa kyɛ anaa yɛ mohu. Na adɛn nti, aha, ɔbaa no so hu. Na adɛn nti na wohu no? Wo, wo deɛ mpena na wo ne no atwɛn, wonyaa no ma no nkɔ, na wopɛ no awaleɛ. Ɛso awaleɛ no, woduru hɔ a wontumi nyɛ biribi ma no. Ne no, monkɔfa nkwadaa ne nkwadaa ne ne ho da, so monyɛɛ bɔne? Ɛna meka, ɛna Wɔn nyɛɛ bɔne ɛna anaa? meka sɛ wɔn nyɛɛ bɔne, Aha. na bɔne a ɛwɔ mu ne sɛ wofii sɛ akɔkora no wɔntumi nyɛ nea wɔpɛ, gyaa no. Wɔn sɛ wode ato ho soɔ sɛ wo kunu no deɛ, ɛnyɛ fɛ sɛ wobɛfa n'akyi akɔbɔ ayi. Ɛna meka sɛ woyɛ saa no a, na woa mmom na worepɛ asɛm bi ama ho dabi. So ahu, mmara biara nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ wo kunu ho nni hɔ a wokɔ wofiri n'akyi kɔ fa bɛrima fo. ee na wonti mi na two minutes two minutes na wanya da yi. ɛna na nea wonya yɛ. ɛn sɛ ne wa wabɔ adwaman ne fa gyina so gyaa ne ɛna sɔfo no sosososo sɛ ɔpɛrɛ yere no. ɛhaw a wɔde abrɛ mhm. wɔn nti na baabolo sɛ mmerɛ yɛ gyae awareɛ yɛ adwamammɔ mhm. na sɛ adwamammɔ no koraa bɛm na sɛ mu gya mo paa wotumi kata ma ɔlɛ no ma ware mhm. womfa ma abɔnten ɛfiri sɛ sɛ wowɔ baa na ɛkɔbɔ adwaman wogyae o bɛma no na ɛkɔbɔ wogyae o montumi nware bio Mo mmienu nyinaa, obiara ntumi nware bio kɔsi sɛ baako bɛwu. Na yɛse Enti no, ma me mmra kakra agya, ma me mmra mu. Yɛse mo tap no, moduru saa mmerɛ yi a, monim sɛ mo ho nni hɔ, montumi nni baa so, moteetee baa wɔ mpa mu, na moprɛprɛ no, na wayɛ sei koraa, mopɛ sɛ moha adwene saa so, na wo a wodwen ho di sɛ ɔbaa no gyaa ne ho ma koraa, wontumi ne no nna. Nanso woteetee ɔbaa no, woma no nya anigyeɛ, de denam sɛ ɛnna sɛ motaataa no, ɛso nna no so wontumi nna, na ɛno saa no kyerɛ sɛn? Ɛɛ, deɛ ɛteɛ ne sɛ, sɛbe wontumi ne wo nna no. Atenka no deɛ ɛwɔ ne mu, ɛwɔ ne mogya mu. Nti ɛduru baabi a, na ɔhia sɛ ababaa te sɛ wo a wobɛtumi ne ɔnna no. Ɛno ne deɛ ɛde trouble no ba no. Wɔpɛ sɛ ka nsosɔnsosɔ ne mu koraa kakra biara ma no. Wososɔnsosɔ ne mu kakra a, na agya ne ho ayɛ no yii bi saa, na wafa no saa. Ɛna wo nso wopɛ Suhum Sahum. Ɛna ɔno nso ntumi Suhum Sahum, nti kyerɛ sɛ monhyia.

ahoɔfɛ akyi. Hwɛ sɛ akwadaa no, nipa no a wɔwɔ ano no, ne ne mfeɛ kɔ anim. Sɛ wadi mfeɛ aduosia a, mehu deɛ nti ɔsɛ ɔkɔfo obi a ɔdi mfeɛ aduasa. Mesrɛ mo a mpanimfoɔ, sɛ wɔdwama sɛ deɛn ara na ɛdu sɛ woware a, mfa akwadaa no ho ɔfɛ, mfa sika. mfa wo position anasɛ dibere a wowɔ mfa nkɔyɛ mma akwadaa no mpɛ wo dule pɛ woso no ti pɛn sɛ ɔde mfeɛ aduosia wonya obi a ɔnyɛ mfeɛ aduanan anum kɔ aduonum a wole no no no nkɔfa obi a ɔyɛ less than that age no ɛyɛ saa na wo ha akwadaa no fi sɛ ɛdeɛ no sɛ wo ɛdiw no anyɛ ɔdaa wo bɛrima no ho amakora no ɔbaa no ɛsɛ mede me ho abɛntwema nni a wompene wobɛfɔɔ so ara sɛ gye sɛ ɔde ama ho aba. Saa na wo nso wo barima no so no, wo ho ba gya ɔbaa no a, yɛ deɛ na ɛyɛ a na ayɛ den ma efisɛ wo ho ba a, ɛntumi nsɔre atoanse bio. Ɔbaa no deɛ tɛm biara no, ɔyɛ ready. So wahu? Nti sɛ ɛyɛ saa na ɛyɛ ha mmaa no, nti mesrɛ mo ara no, mpanimfoɔ no, monni mo lane na nkwadaa no nso nni lane. Nkurɔfoɔ obi ba ɛnyinagyina no, Wo sɔe dze a woefi w'ekyir yi akɔfa bɛma fofor yi, wohu sɛ wɔaha no Nyame enyim no no, ama no akɔbɔ akɔbɔ bra bɔn a etsia Nyame no mu. Ntsi meserɛ mo a, munyi mo lay mu na nkɔla no so nyie lay. Dase, Agya. Wɔatse sɛ papa no se mpanyimfoɔ, munyi mo lay mu na mo so so so so so wonim sɛ wo ho nni hɔ, w'ahoɔdzen wɔ fam a, nkɔfa aba ayɛ a. Nana mma yɛ a na aba no, wɔn no wɔn sika aniberɛ nti no wɔn nhyɛ hwee o. Wɔn mfa wɔn ho koraa, owuo na wɔbɛwuo, ne prasa na wɔde bɛmema wɔ, owuo na wɔdu, wɔ, wɔn a bɛwuo. Kyerɛ sɛ, de wo lɛ mu na ɔnso ne ne lɛ mu. Monyinyin, wontumi ne ne nna. Sɔfo Maame, wɔwɔ thirty years, papa wɔ sixty. Yɛka, bɛka me nti a, ɔsɛ nkoe wɔ so. Na wonim sɛ nkoe wɔ so kɔ ara no yɛ dɛn? Panimmɔne adwuma a woso papa panimu yɛ yɛ kyerɛ sɛn? Mo so no mo akatua na ɛtɔ da bi a munya, mo, monya sika a mogyaagyaa mo yerenom, na nkwadaa nketewa na moatu agu wɔn so. Wɔn nso wɔnka ɛwɔ o, w'akwadaa a, ɛne, ɛne ne dɛ a, ɛyɛ ne dɛ. Wo se me yɛ adeɛ two minutes ah papa pɛ no mu asem aba na bɛka ase two minutes me yɛ adeɛ na two minutes no koraa kwan bɛɛ so na bɛfa wo bɛ link no abɛso so no mu ama ama ne ho agono ama akɔnɔ aba ama ama ne kyɛ yɛ abiribiri ansa na watumi adi no sɛ two minutes ɔno nso so so two minutes no wɔntumi eti asɛm na ade baeɛ no deɛ papa sɛ wo fi sɛ woyɛ sɔfo wo pɛ ɔbaa na fa no sɛ wo fi sɛ wo mpɛ so agyaa no efi sɛ nkoe no a wode abɛtɔ mu no koraa na sɛ wontumi ne ne na wani da hɔ na abɛfa no ɔno nso so ne ho yɛ ne dɛ enti no wɔntumi ne wɔntena ne nkoraa aba nso so mo mmɔ ani na wɔ Na mo pɛ sikasɛm sikasɛm no yɛ ayɛ too much mo hu nipa no a na yɛ gyina mo hu ɛso so wa nwene ho sika no a ɛyɛ wo dɛ no ntiri wa nhyɛ hɔ sɛ bɛduru mmerɛ papa no wo ntumi nna wɔ ani gyeɛ nwie wo pɛ yɛ wo kɔ mu foforɔ deɛ ɛyɛ dɛ o na awie yɛ no afei no ɔnu wo ho na nso so wa na apa a wo de wo ho akɔ wura mu ɛti me srɛ mo sɛ mo nyinaa mo ni mo lɛ mu na akɔ sira wo paa saa no ɔntumi nni wo maa ho nsɔre ɛyɛ ya ɛdie deɛ ɛyɛ dɛ paa nti wo nyɛ obi ma no ntumi ɛnsɛ pa wo maa ho nsusu wo ho so ma mfifire nte wo ɛma wo nna ase a ɛduru mmerɛ bi a ɛyɛ ya Ɔbɛ CTV na wobɛnya saa nneɛma wei nyinaa. Yɛ mpɛ sɛ bɛkyɛ, yɛde program no bɛkyɛ ama ɔka sɛ wantu wo nhwɛ. Eti papa pɛ no mo duulɛɛ mu na mmeranteɛ nnuo nsɔfo tu ho fo. Wofi sɛ ɔpɛ no afo adeɛ. Sɛ wo mpɛ no a two minutes kwan so no ara na abɛkɔ. Ɔbaa no nso so two minutes no ɔntumi ti ne wakɔtwa afa ho no. Eti no asɛm a ɛda hɔ ara no no. Mmerɛ mu kakra. Ɛɛ sɔfo seesei deɛ asɛm na aba no, me nua bɛɛma no ho. Nanso wonni say biara wɔ asɛm. Ɔbaa na seesei wo wo tumi no. ɔno na sɛ wɔware a na wɔware wobɛka sɛ wopɛ no so ɔho ɔno nso sɛ ɔntumi two minutes no nti ne deɛ na yɛbɛfa nti me me nua ba anaasɛ me wɔfa asɛ asɛ me ba mesrɛ wo a no sɛ wontumi a mfa sikasɛm mfa hum no kasɛɛ ka kyerɛ bɛrima no anaasɛ wo maame no papa sɛ ade no wontumi nti wontumi nware bio ɛnyɛ wo mfomsoɔ ɛna sɔfo wo so wo na woyɛ wo fom so nti ɔbɛka sɛ wɔnware bio a wo so ma ne nhaw na mmom firi hɔ no kɔdi wo lee mu sɛ wo dee mu na wodi yɛ a ka maame panimu no ka two minutes kɔ no ɛfofo no kɔsɛ no wɔnya bi so ɔho na wokɔfo obi ɔno 15 plus 2 deɛ a mu twe paa nti mesrɛ wo a nnuabara sɛ meba Eh, sɛ wontumi nwa asɔfo no a, me deɛ menka sɛ gya awareɛ, ne mu yɛ nea ho bɛtɔ wo. Amen, daase. Wɔse sɛ wontumi a, wɔnka sɛ gya awareɛ no, yɛ deɛ ho bɛtɔ wo. Enti yɛde mo bɛsi, ɔbaa si TV, deɛ ɛdɛ deɛ ɛdɛ na yɛde brɛ mo. Aware oo, ne wagye so sɛ w'asɔ twan ma ɔkwate mmerɛ mo yɛi, na first ma ɔbaa no suunso hom, ɔbaa nso so ma wo twɛn nyɛ dɛn, na bɛɛma no de brɛ wo a, kyɛsɛ biribiara de no akɔ so, yɛmpɛ two minutes adwuma, yɛpɛ fifteen minutes, Twenty minutes, thirty minutes, na wasam fifire, na kyerɛ sɛ wada barima no ase, na watoto paapaa so saa de a, ɛba saa mmaa no nso wɔbɛwiawie wɔn adi. Ɛnneɛ wɔkyere wɔn, wɔmfa ho, wogyaa wɔn a, wɔbɛkɔ. Ɛfiri sɛ two minutes ne akɔkoraa wobɛyɛ yɛn two minutes a wobɛdwodwo no ayɛ asɛm na yɛasɛe no yadeɛ. Wɔntumi. Atiefoɔ adɔfo, ɛha na yɛde mo bɛsie. Ɔbaa Sea TV, yɛda mo ase sɛ daa ne daa mogye mmerɛ na mohwɛ yɛn. Yɛda mo ase.